nĩ ngoragwo inyĩrĩkĩire kĩmeciria ingĩciria ũhoro wa mwana ũcio tondũ arĩ mwana mũgima nĩ wona rĩu ngĩgĩa na wĩtĩkio ngatikamũona rĩngĩ.

Nĩ rũrũ tũkinyĩtie gĩcigo kĩa Wĩteithie Juja, kauntĩ ya Kiambu. Mwaka-inĩ wa ngiri igĩrĩ na inyanya nĩguo Joe omagarire mũciĩ kwao, gũkĩrĩkana ethirwo wĩra nĩ mwarĩ wa nyina Nairobi. Haha marĩtwa makwa njĩtagwo Margaret Njoki kana Sarah Njoki. Ũcio ndĩraheana rũgano rwake nĩ Michael Njau mwana wakwa wa gatatũ ũrĩa worire. Njau orire yaani hĩndĩ ĩyo nĩ two eight. Hĩndĩ ĩyo nĩmambĩte makahĩngĩcana na mũrũ wa nyina, no niĩ ndiamenyaga nĩkĩ maahĩngĩcanĩire, tondũ oka twaikara gwakwa, kahinda kau twaikarire nake, mwarĩ wa nyina aikaraga Juja, akiuga nĩegũthiĩ kũmwethera wĩra. Rĩu rĩrĩa atuĩkire nĩekũmwethera wĩra, agĩthiĩ akĩmwethera wĩra nakũu Kĩamaiko, ona wĩra akĩmũtwara nakũu. Nĩ tuge athũkũmanga agĩcoka agĩũka, na kuuma hĩndĩ ĩyo ndirĩ ndamuona rĩngĩ. Ngucanio cia kĩmũciĩ kaingĩ nĩ cicũngagĩrĩria andũ maumĩte nda ĩmwe kũhĩtania na rũmena rũgatherema gatagatĩ kao o nginyagia makaga kuonana maitho kwa maitho. Michael agĩũka kũũra mahĩtanĩtie na mũrũ wa nyina ũrĩa mũkũrũ. Ũcio mũkũrũ niĩ ndamũũria-ĩ, anjĩrire arenda kũhikania. No ũĩ, ĩĩ maikaraga nyũmba ĩmwe ndamakomboreire ĩmwe. Rĩu kuma hau ndirĩ ndamuona rĩngĩ. Nĩ kũmũingata amũingatire akĩmwĩra oke tũikarage nake. Rĩu akĩona onake nĩ arahinyĩrĩrĩka nĩ ũndũ nĩ wona gwa gũkoma no thĩna. Na nĩ agimarire rĩu akona nĩ arahinyĩrĩrĩka mũno. Rĩu nĩguo akĩnjĩraga niĩ ona ingĩona handũ ingĩthiĩ wĩra no thiĩ wĩra tondũ nĩ wona naniĩ ndaruta wĩra o gaka kĩbarũa ũguo wa kũhũra nguo o harĩa ndĩ ona. rĩu mwarĩ wa nyina amwethera wĩra nĩguo mathire nake rĩu kuma athiĩ agĩikara ta mĩeri ĩrĩ agĩcoka agĩũka rĩu kuma hĩndĩ ĩyo ndirĩ ndamuona rĩngĩ we nĩ arakaraga no niĩ ndirĩ ndona ena marakara mau moru ũguo no nĩ arakaraga we tondũ ona hĩndĩ ĩyo niĩ ndanjĩrire ũrĩa mekana no kũnjĩra anjĩrire Njoroge nĩ anyingata na anjĩra njũke njikarage gũkũ gwaku nĩ arenda kũhikania. Niĩ ndoria mũrũ wa nyina akĩnjĩra nĩ nĩ ũikaraga nao na kũu akĩenda gwetha mũtumia. Na nĩ wona rĩu nyũmba ĩyo nĩ ndatũra ndĩmarĩhĩire yo maikaraga tondũ ndakoretwo na wĩra ũcio mũnene akoretwo arĩkia cukuru form four. Akoretwo arĩkia form four nĩgetha rĩu atuĩke arutaga wĩra gũkũ gwa thitima wiring. Rĩu nĩguo anjĩrire rĩu niĩ nĩ ndĩrenda kũhikania nĩkĩo ndeigire Maiko aikarage kũu. Ngĩmũria Ngai warega gweterera narĩ ũkĩmũkomborera nyũmba? Ndaririe ũndũ ũngĩ. Rĩu Maiko aikarire kũu o anyirĩrĩkĩire ngoro no niĩ ndiamenyaga kana nĩ mũrakaru tondũ nĩ athiaga akarogota rĩngĩ makara na agoka akendia makagũra mũtu. Niĩ ndiahotire kũmaiguithania tondũ ona ndoria ũyũ mũkũrũ ndacokire anjĩrire we no kũhikania arenda kũhikania. Ndiatindire niĩ ngĩkinyĩra na no hore. Ĩndĩ wendo wa mũciari kwĩ mwana wake ndũngĩringithanio na kĩndũ o gĩothe. Nĩ ndamwaragĩria mũno ona ngamwĩra ndakamake. Wona Ngai andeithia ndatiga kũhinyĩrĩrĩka nĩ ngũmwethera ona okorwo nĩ kĩrĩa, ona no ndĩmwethere ona okorwo nĩ wĩra kana rĩngĩ sister yakwa nĩ anjĩrĩte no anjĩkĩrĩrie mbia athiĩ kothi. No rĩrĩa mwarĩ wa nyina onire nĩ arahinyĩrĩrĩka we kĩmeciria ndiũĩ ũrĩa maririe na mwarĩ wa nyina akiuga nĩ egũkĩmwethera wĩra. Matanya marĩa nyina wa Michael aarĩ namo maarĩ maingĩ ũũ atĩ aamaririkana, ngoro yake ĩkainama. Ndaarĩ na matanya make mũtũũrĩre-inĩ wake tondũ nĩ ndamwĩrĩte no athiĩ kothi. No aikare kahinda kau aarĩ gũkũ, aikare o na okorwo no kahinda kanini. O na mwarĩ wa nyina magĩthiĩ nake nĩ nderĩte Michael ngamwĩra, ndũkamake, Ngai angĩkũrathima ũthiĩ wone wĩra. Ona niĩ rĩngĩ ngwethere ona okorwo nĩ ngiri ithano na iria ũkuona no ũthiĩ ona okorwo nĩ kothi tondũ nĩ wona thukuru nĩ akĩregire. Ee arĩ mwega mũno nginya gwathĩka, gwathĩka arĩ mwega biũ ha wathĩki tondũ ona angĩonire nĩ tũrahinyĩrĩrĩka rĩngĩ tũtirĩ kĩ kana kĩ, oyaga o kamũkebe magathiĩ makarogota makara mena kamũrũa nyina kau kangĩ. magoka tũkendia tũkona mũtu nĩ mwena wakwa nĩ andeithagia tondũ ndingiuga ndandeithagia tondũ ongoo nĩ maĩ nĩwe watũraga ndahagĩra maĩ ongoo nĩ maũndũ ma kũruga maita maingĩ nĩwe waingagĩra riko akaruga. Ona hĩndĩ ĩyo rĩu mũikate nĩ mũrũ wa nyina nowe warugaga anjĩraga we Ngai angĩmũrathima na wĩra no anjakĩre nĩ tũrĩ mburoti ciĩ na gũkũ no anjakĩre ndangĩenda kuona tũkĩrĩa thĩna mburoti cia gũkombora. Mũtũrĩre ũgĩcenjia na ũkĩritũha makĩria. Niĩ mũtũrĩre wakwa nĩ wacenjirie tondũ maita maingĩ nĩ marĩa njikaraga ndĩ mũrwaru. Ingĩciria ũhoro wake ndikomaga mara nĩ niĩ arabu ngorwo ĩgĩtuĩka ĩna thĩna ĩna maĩ nĩ thiaga kiriniki. Nĩ thiaga kiriniki, nderirwo thiĩ ta mĩaka ĩrĩ ũguo, nĩ heagwo ndawa cia kũmithia maĩ mau tondũ gwatuĩkire ndingĩka operation. Nĩ ngoragwo hinyĩrĩrĩkĩire kĩmeciria, ingĩciria ũhoro wa mwana ũcio tondũ arĩ mwana mũgima. nĩwona rĩu ngĩgĩa na na wĩtĩkio ngatikamwona rĩngĩ. Ingĩciria ũhoro wake ona kũrĩa niĩ ndihotaga kũrĩa, na rĩngĩ ngoro yakwa ĩkaigua ĩrakarĩte nginya ngaigua ta itangĩũka nginya gũkũ kwa mũrũ wa nyina. Nĩndamũhorire hĩndĩ ĩyo ndarĩ thibitarĩ. Nake Ngai akĩmũteithia, rĩu kamwana gaka ge thutha getagwo Peter Mwangi, karegeire thukuru, karegeire cibaa-ĩ, arega agĩikara mũciĩ mĩaka ĩrĩ, akĩnjĩra niĩ mami ũngĩnjethera thukuru handũ hangĩ no thiĩ. Rĩu ngĩarĩria ũyũ mũrũ wa nyina tondũ onake nĩacokagĩra ona nĩamakaga. Akĩnjĩra niĩ ingĩetherwo thukuru no thiĩ na mbere. Agĩthiĩ akĩmũrĩhĩra kũrĩa Thĩka mũgumo-inĩ na agĩthoma akĩrĩkia eight. Atũrĩte athiĩte na baithikiri ici cia mahenya, Ngai akĩmũteithia. Rĩrĩa aroire kĩbandĩ, we ndathire na mbere na cukuru, oya kĩbandĩ tondũ agĩcokire thukuru arĩ o mũndũ mũnene. Oya kĩbandĩ rĩu agĩthiĩ wĩra, akoragwo wĩra. Rĩu nĩwe ũrĩhagĩra nginya tũirĩtu tũu, ongorũo nĩ irio cia kũrĩa, ũyũ nake mwanake ũyũ mũnene akarĩhĩra aya nyũmba. Nĩwe ũrĩhagĩra rĩu tũirĩtu tũu twĩ eight kĩrĩa, nyũmba, na rĩu kamwana kau ge secondary. Ĩĩ rĩu ndingiuga atĩ, we nĩnyonaga nĩecokagĩra, tondũ ndendaga gũtiganĩria rĩu mwana wao ona ũmwe. ndamuoheire ndikoragwo ndĩmũkuĩte ũndũ ũcio ũkaga hĩndĩ ĩyo ingĩririkana ndirikane rĩngĩ nĩwe watũmire ũndũ ũcio nĩ ndĩmũkuaga na ũritũ no nĩ ndĩmũrekagĩra nĩ tondũ nĩ wona maita maingĩ nĩ njikaraga rĩngĩ ngarwara rĩngĩ ngona ti wega kũmũkua. Ndaga toro maita maingĩ njũkagĩra rĩngĩ ngaikara thĩ tondũ rĩngĩ ndĩmuonaga ta woka ngona rĩngĩ okĩte ta ũrĩa rĩu wokire twĩ na haha kĩanda. Maita maingĩ nĩ ndotaga nake kana kũmuona ũguo rĩngĩ. No njikare thĩ ndĩmuone rĩngĩ ndĩ wiki. Nĩ wona? Rĩu ũndũ ũcio ningĩ ũkahinyĩrĩria mũno.

Aikaraga agĩcokagia, agĩcũranagia kana hihi nĩwe wacũngĩrĩire kũũra kwa Michael. Marĩtwa nĩ Lucy Wanjirũ, na ũcio ũrĩte niĩ ndĩ sister yake, etagwo Michael Njaũ kana Kirkland Gathonga. Orire twendi eleven, na orire e mũrakaru. Tondũ nĩ mahĩtanĩtie na ũrĩa mũkũrũ witũ, etagwo Samson Njoroge, nĩ mahĩtanĩtie na akĩrakara mũno. tondũ arĩ class 7 athiaga 8 agĩtiga nginya cukuru atiga cukuru nĩguo onire agĩũka gwakwa akĩnjĩra ndĩmwethere wĩra niĩ ndiaregire tondũ nginya nĩ endaga kũra mũciĩ ngĩmwethera wĩra na gũkũ gatũndũ wĩra wa kwendi makara athi aikarire kĩndũ ta mĩeri ĩtandatũ tũgĩcoka tũkĩigua nĩ auma kũu twathiĩ kũmwetha kũu tũtiamuonire rĩu tũmwethete na tũtirĩ tũramuona we ona hĩndĩ ĩyo okire ndokire na ngoro njũru nĩ acokire ona kũu ngĩa maiko ndokire na ngoro njũru Rĩu acoka agĩikara agĩikara, rĩu nĩguo nderia mwarĩ wa nyina, hĩ mwana ekũnina mwaka ĩ, na tũtiramenya ekũ ĩ, thiĩ ũmũrore kũ? kũu. Rĩu agĩthiĩ kwa mũtumia ũcio akĩmwĩra ona Michael nĩ aimire kũu, kũu rĩu amwandĩkĩte. Rĩu nĩwona akĩmwĩra ndoĩ kũrĩa athire. Mũtũrĩre nĩ wacenjiri mũno tondũ mami witũ angĩikara no atũthi kũmũcerera nĩwona he ũndũ atigĩtie tondũ atindaga akĩmũgweta na rĩu ĩ niĩ nĩ njigagĩrĩrwo mũrigo tondũ nĩ niĩ ndamũtwarire wĩra. Niĩ ndimenyaga kũrĩa athire, no nĩ nyonaga arĩ o ho, to nĩ njiguaga na andũ atĩ nĩ mamuonaga o ũguo bara, no niĩ ndiũĩ kana arĩ ho kana ndarĩ ho. Njiguaga na arata arĩa marĩ ake a tene, atĩ nĩ marĩ mamuona. No woria mũndũ harĩa amuonete agakwĩra arĩ bara, rĩu ũkarigwo rĩu ũngĩmwetha kũ. Kumania hau rĩu niĩ no kũgĩa na mwĩhoko nĩ agoka, rĩu nĩ wona rĩu ngĩhinyĩrĩrĩka ngĩrigwo ngũrũtia kũ. na ngũthi Ndia barabara ngacemani na mũndũ amũhana ngathiaga ngamuma thutha ngathi mbere wake ngarora kana nĩwe no ngona tiwe tondũ njaũ nĩ agũthĩtwo nĩ ngari e cukuru- akiuma cukuru koguo ndakoragwo na magego merĩ ma mbere rĩu ndona tiwe rĩu njiguaga ũru mũno ndatigĩte ati- ndatigĩte maũndũ maingĩ tondũ ndatigĩte atigĩte nginya sister ciake ci nini mũno ciarĩ natharĩ na thaa ici me class 8 marĩ anga class 1 hau thaa ici me class 8 ndatigĩte brother yake ũyũ mũkũrũ ahikanĩtie yani ona ngĩũka ĩ ndangĩmenya andũ ao ndangĩmamenya biũ tondũ nginya brother ciake iria atigĩte inini rĩu ici nĩ andũ anene marathũkũma ndangĩmamenya ndĩmũririkanaga tondũ yani mwana nĩ arĩ ruo we na nĩ mwana mũciare ningĩ ũkamũrera agakinya hau nĩwona mwana ũyũ ti gũkua na yani na ndwonete nginya kaburi gake ũkamenya nĩ gũkua akuire kĩrĩa gĩtũmaga ndurwo nĩ tondũ nĩ mwana njiarĩte nĩ mwana nderete na mathĩna maingĩ mũno. tũkagerera kũndũ kũritũ. Nĩ nyonaga ena ithenya inene mũno tondũ rĩu ndoraga nĩ wona rĩu toyũ wĩ thutha wake e wĩra, rĩu ona korwo nĩ akorwo atarĩ wĩra ĩ, na akorwo arakirĩrĩria tondũ ona ũcio witũ ararĩaga na akanyua ona atarĩ wĩra na nĩ arĩkirie cukuru tondũ akĩrĩkia eight ndathire na mbere na no ndĩronaga gĩa kũmahe. Nĩwona nĩ nyonaga hena ithenya inene ngauga ona kaba angĩokire aikare hau kĩrĩa twona tũkarĩa na tũkaiganĩra. Bata mũnene ti wĩra to ũkoragwo nĩ ũrona mwana waku hau. O gwakĩa na gwatuka maikaraga na mwĩhoko wa Maiko gũgacoka na mũciĩ. Ndaragĩte hinya na gwĩciria nĩ agoka na kũmweterera. Nĩ harĩ brother ĩngĩ yakwa athite kanina mĩaka ĩtandatũ na atũraga Mombatha na tũtiamũiguaga handũ no nĩ acokire agĩũka mũciĩ. Rĩu ndĩragĩa na hinya hau nginya sister ciakwa ikanyũmĩrĩria ikanjĩra Michael no agacoka. Tondũ nĩ ndamoririe hĩndĩ ĩyo ndarĩ thibitarĩ rĩu ingĩkua thaa ici, ingĩkua thikũ mwana wakwa atarĩ ho. Makĩnjĩra bata nĩ kwĩyũmĩrĩria tondũ ona mwanake ũcio witũ no acokire mũciĩ onake no acoke. Nĩwona? Rĩu kĩu nĩkĩo gĩtũmaga ngĩe na hinya na kũmĩrĩria ngeciria no agoka. Tondũ rĩu brother yakwa nĩ okire na agĩcoka mũciĩ, rĩu aikaraga na kũu mwena wa Nyĩrĩ. Ĩĩ ngoragwo njĩtĩkĩtie no oke e muoyo na no oke e mũkuũ. tondũ kũu nĩ kwenda kwa Ngai, kĩu nĩ kĩheo kuma kwĩ Ngai, na Ngai nĩwe ũkũheaga, nĩwe ũkoragwo atarĩrĩire thikũ iria mũgũikara na mwana ũcio. Ongorũo nĩ waku no nginya mũtũranie. Angĩũka ũrĩa ahana no ngamwamũkĩra, ongorũo nĩ mũkuũ kana e muoyo noguo ngamwamũkĩra ahana. Ndingĩmũrega, either ona gĩko, kana ahana atĩa, ona kana njiguaga atũraga e cũkũra ndingĩmũrega. Mũthĩ ingĩkumĩrĩra ũngĩka atĩ. Nĩ gũkena ingĩkena mũno na njokerie Ngai ngatho mũno. Michael Njaũ, niĩ ndĩ ta sister yaku Lucy Wanjirũ, ndakũhoya ũcoke mũciĩ o harĩa ũngĩkorwo ũrĩ, tũkwendete mũno. na nĩ tũgwetagĩrĩra ndirĩ na ũru nawe niĩ niĩ ngĩgũtwara wĩra ndagũtwaraga ũteithĩke na no ngũhoya ũcoke mũciĩ tondũ nĩ ndaigĩrĩirwo mũrigo wothe waku na no ngũhoya ũcoke mũciĩ nĩgetha ngĩe na thayũ no tũkwendete ta bamĩrĩ ndakũhoya ũgĩũka nithuĩ nĩtũkuoheire ona gũthi gwaku coka na mũciĩ maiko nĩngwetereire ndĩna kĩhandũ ũrangũrĩragĩra nĩgetha ũgacoka mũciĩ coka na mũciĩ nĩngwetereire nĩngũkwamũkĩra ũguo ũhana ndirĩ na ũru nawe ona mĩaka ĩyo yothe itakuonaga nĩngũrekeire coka na mũciĩ ndirĩ na ũru nawe ona hanini Na Ngai nĩ egũkũrathima nginya mũtũrĩre waku ũngĩcoka na mũciĩ. Nĩ ngwendete tondũ wĩ mwana wakwa ndendete mũno, ndũrĩte ngwĩrĩrĩire mahinda mothe na njũragia ũrĩa tũngĩonana nawe. Kũngĩkinyĩra ihinda nĩ ikinyu coka na mũciĩ nĩ ngwendete mwana wakwa. Nĩ ngũkũrekeire maũndũ mothe. Na ciana ciao nĩ imũkayagĩrwo rĩ cingĩmuona tondũ itũraga injũragia kaĩ athire kũ. Magakena, no makene mũno mangĩona mũrũ wa nyina na angĩcoka na mũciĩ no tũkene mũno, no tũmwamũkĩre nginya ona aciari akwa no makene nginya ma sister makwa no makene mũno. Matata mao matũũraga mamũhoyagĩra mũno. Ĩrathiĩ kũhinga mĩaka mũgwanja kuuma rĩrĩa Margaret Njoki onire mwanake wake Michael Njaũ na maitho no na thengia wa mĩaka ĩno yothe ya gũthĩnĩka na gũtangĩka kwa ngoro atũire mwĩhoko wa gũkanona Michael rĩngĩ. Angĩkorwo wĩna riboti o yothe ĩgiĩ Michael Njaũ aranĩria na ceceni ya Mount Kenya TV kana ũhũre riboti